a ni wula bilichini nima yi kuni kpa zuɣusima gulana ti yaba ŋuna abilaayi kochim paɣa bia alizimbirɔ ka o wum pɔri hɛɛ ŋuni daa yɛ Dagbaŋ nima hɛɛ noo pala bahiga o ni pala wɔɣu mahali

Saviligu n-dabari zaana, ka pa ti Yakumu ni Abilahi ŋuni yɛn diri kummɔŋ ka diri zaŋgbaliŋ ka diri saviligu naɣ ti Yakumu ni Abilahi ni yɛra maa dan shɛli Bando Kara ni daa yɛn fiɛbi taba zuya saviligu ŋɔ maa ka a sahi. Dindali ka ti yɛn ŋɔ a daa boli pia n-saai ka pia maa luri na ka saai la ka pa kumu ni Abilahi ka naɣila ŋuni pari paai zuɣu ti bɛ yɛtɔɣa kaya yaai di zuɣu ka Jatibgu laa ti yɛm ŋɔ a yɛla maa. Hee, ka a sahi, nabi kura mini nabi paya tɔbili o daa nyɛla ŋun bɛ di puuni. Taarihi baŋdiba shɛba ni yɛli shɛm, ka a sahi ka o daa nyɛ ŋun wuhi yaa di puuni. Wa, ti yɛm o yaa daa nyɛla din be o sani. Hee, yoon daa yaa paai safiligu, safiligu daa leei yɔkpini zɔya salim mɔri ni, ka o deei safiligu doya. Ka yi ni doo kpi o doo kpi yiŋa, ka paɣa kpi o paɣa kpi yiŋa, di zuɣu daa dola safiligu ni maa yili. Hoo, wa! Ka pa ti yɛm kumbu Naawuni laa ka Naawuni ŋuni n yɛli ŋɔ, Safiligu ŋɔ suhuya saɣimiya. zuwan kam lan ti ya tim yɛtɔɣa di zuɣu kam boli ti ya kumu na abila maa ko chim paɣa bia alizin bɔrɔ ku wun pɔri niriba pam tooi bɔhiri ma mi bɔhisi maa bɔhima mi hali ti paai luɣ shɛli polo ka di ʒiya niŋ kabila ti niŋ viidiyo tam di zuɣu ka bɔhisi maa ka di zani nimaani Di polo ka ti yɛn pili niriba pam n tooyi yɛri maa n dila tim ka tim maa ka di bi tum naanyi bi mi vihi ni di bɛni mi bee so ŋun yi deli chaŋ ti niŋ ka di niŋ amaa m ma yi zaŋ niŋ di bi yɛn niŋ yi zuɣu ka ʒini maa miri yɛna ti ni ninkura ni yeli ti li shɛm daliri bɔbili ni tooyi chaŋ daadam n di tim a yi vihi ka bɛ yaa ni tim maa bɛni amaa ka di mi bi tum ni a ni tɛha ni di tum tuun shɛli maa. Tuuli daadam daalizani ti o niŋ laa n mini pun yɛla li amaa n yɛn pahi la ni nachin yɛla binshaɣu din pahari ayi Daadaa siɣila n-gba ni tooi niŋ laa. A ni tooi di tim kura ka yi mali daantia ka daantia maa zabili yuli ka di kɔŋ tuma tumbu. Din pahiri ata, daadam ni tooi mali zuɣu kpiɔŋ ka di zuɣu chiɣi o diri tim karibu zaa na. To lala niri maa ŋɔ ŋuni na yim o ko n-ku? Zuɣu kpiɔŋ lana maa ŋuni na yim o ku? To ni daadam ti mali zuɣu kpiɔŋ ka di yaata tooi saɣi ka o di tim karibu tum, to a ni gba lahi zaŋ timdi o ni a niŋ o binshɛɣu a yuli lua di bee n-gbaai? amaa ti ninkura yɛltɔɣa ni binshaɣu din galisi ʒaamani ŋɔ puuni ka di tooi chɛ ka niraba pam diri tim ka binyɛra di tumtumsa bee ka di bi tumda din kampeen yɛla ŋɔ a ni tooi siɣi amaa ka bi mi hali ka a niraba gba bi mi amaa ka di nyɛla a siɣimi Dagbanli bi dɔɣiri bia ka o siɣira Dagbanli ka bi dɔɣiri bia ka o bi siɣira To di niŋ ka a siɣi ka a niriba maa bi baŋ ka doli so shɛli din simsi ni o doli n-ti a yuli ka kɔya ku pii n-ti a ka a nani a ku beni a ni beni hal di ni ti zooi na ŋ-ŋɔ. Yɛla pam n-yɛn chaŋ viɛnyɛla n-ti a naɣila a baŋla a siɣila ŋɔ pɔi ka di naan chaŋ viɛnyɛla n-ti a lab chaŋ ti niŋ vihigu m-bapira din mɛ naŋgbankpeeni. Hii! Daadaa siɣila mi nyɛla ŋun mali yaa pam a biɛhigu puuni n-ni tooi kpaagi a bindira kam zaa hal lab dindee niŋ ka a yi bi baŋ o. a ni nya ni kukɔɣili shɛli din gbaai kari naawuni zaa talibu balibu mɔ ka waai shɛli ni bɔ palli ka di naai li zaa wuliwuliwuli di zuɣu ti ninkura yɛli ti di yi niŋ ka di nyɛla a siɣimi ka a niriba bi baŋ ka a gba bi baŋ m ba pira a yɛn di tim ka tim maa kari tam kalinli zuɣu din niŋ tɔm pam n-ti a mirina ti wum pahi ti ninkura kpahi ti zuɣu ni luɣu shɛŋa ni ti zom ka chɛ lala bini na din di yɛn niŋ ka a mii ni a na mii niŋ lala bini na n ba pira tia shɛŋa biɛni nyin yihi maa ku di ka chɛ di dibu di niŋ ka a na mii zaŋ paɣa doli sambanni ka a na mii ku zaŋ paɣa n doli sambanni ka di pali duu yi ʒila zuɣusaa bee yi dola tingbanni tia shɛŋa biɛni ba fura yihi maa kuli ka chɛra di ku zani di niŋ ka a na mii zaŋ paɣa ti puli a maŋmaŋ paɣa n nyɛ o bee a laɣari o mi ka yihi puli maa ka puli maa saɣi nyini n ku disaidi ka yihili tia shɛŋa biɛni di ni yihi maa ku ka chɛli di yɛn zani lala nyɛ ka bi yɛ taha n ti paai luɣu shɛli polo ni hali di niŋ ka di nyɛla duu puuni ka a ku zaŋ paɣa n dɔni tingbani ka di pa binshaɣu zuɣu ka a zaŋ o dɔna ka bi kpɛ simiti n tingbani niɛli ni dabari shɛŋa bɛ ni yihi maa ku di ka chɛli wahala yuya ka a yɛn diri ku nani ni yɛra ŋɔ a gba lahi chɛŋ ti niŋ vihigu dizuɣu niraba pam biɛni ka di tim ka di bi tumda ka di yɛn wo sani ka di yina a yi ti di tim mi ka chɛŋ ti vihiri ka bɛ yɛn tim maa beni, ka tim maa ka di be o tuuni a ni bɔri shɛŋa, tɔro ŋɔ nyin vihima nyinmaŋmaŋa, yɛlli maa be nyinmaŋmaŋ sani, amaa din zooya pam ka di nyɛla a daalizi ni bee a siɣilana ŋɔ ka a kɔŋ baŋbu ka o dihi li sɔŋ, o bi kariti tim maa niriba ni tum. Hum? Ka binyɛra pam be biɛhigu ni ka tim dibu. Diti ni ka biɛhigu na balansa m-ba pala ninvuɣ suhu doo ti a maŋa, ka binshɛɣukam zaa ka a ni tooi chaŋ ti di tim ka di kuri bukaata zaŋ ti a nyin maa maa maŋa. Chaŋ m-pah a shɛli, tron di yɛtɔɣa puuni ka m be. Hal ti Adam tooi be o daashee tumdi tuma, ka di yɛli shitɔɣu n-yɛli bɛ pooli n-kul nyɛ li ka o ʒi ni n-tumdi tuma, ka bɛ pii o binshɛɣu nimaani. ŋun nasara nyɛmi ka o zo ni a yi gɔm bɛn chɛni paari afa nima ka bi sabiri wɛl sitira ka chɛni paari Dagban dabba ka bi tira ti kuhuma ni bin pira ka a kana ti pira wahala yɔi ka a diri maa a baŋ a mini ban kuli sabi zaa tɛnti zabimi a tɛnti dihin tabili ni bi zuri a mi bi yɔhindami a wuni Dagban mi yaa ni a yi mɛ duu miri ka a chaŋ vulivuliŋɔ daŋ a di puuni biɛbu a naba yɛn zaŋ tiŋgbani yili maa ni di niŋ tom Dagban ni ka bɛ yaa yɛla maa di zuɣu m-ba pira ayi wummi viɛnyɛliŋga m malila n shishee tumdi tuma bɛ binshɛɣu ka m mali ka di laɣindi salo Salo maa laɣimbu pun kan diri afaani, ka ti paai luɣ shɛli polo ka so bi lan laɣim na nimaani m-ba pira viɛnyɛviɛnyɛliŋga fa ka chɛ aliɣiri zaŋ tari niriba. Di yi paai malanʒini ayi tiŋgbani maa din saɣim ma maa, Naɣila Aboya bidoo ŋun gari lala niriba maa na ka o ni ti tooi n-kuri lala binyɛhiri maa ka mali tiŋgbani maa ka di zani viɛnyɛliŋga ka pa lala di ka bukaata awɔala kam ni bahi yoli. Dinzuɣu yi ban diri tima ka yɛn niriba deera, nyin yi ku di tim di bi tumda, nyin yi ku di tim di bi tumda ni ya shɛli ŋɔ. piɛmli sɔŋ viɛnyɛla ka vihi a maŋa n na mi niŋ ŋɔ n na mi niŋ ŋɔ a yi vihi a maŋa viɛnyɛliŋga a ni baŋ daliri ni tahili ka a dihi ti mi ka di bi tumda dama zuɣukpɛŋlaŋ kɔŋko n ʒi o tim yi Naawuni yili na o yi dihi tim di bɛ yɛn tum so mi zaŋ tim n tum tuun doli bahi o zuɣu di bɛ yɛn gbaai a yi lo kabiri di bɛ yɛn gbaai vuy ka a niŋ o di bɛ yɛn gbaai shiriku ka a niŋ o ŋuni baa kani bɔɣa niŋ di o bɔɣa ni o ŋuni baa kani hali ŋuni tooi chaŋ tɔbu ka kuna ka ka tim

ka o bi ti yiɣisina ka mi chaŋ ti kpuɣi o siɣila naa yaɣili maa tiri o zaɣa be di puuni amaa o bi mi so ni too kuli be luɣu sheli ka bohira ni ka a yi bi mi bee ka a bori ni a baŋ ni a siɣiya wula ka a yen niŋ baŋ ni a siɣiya dinŋuna a ninkura ni be nyin chem ti niŋ vihigu a ninkura maa sani a ninkura yen kani dinŋɔ nyin bom baŋda ban tɔri dolila nyin bom bi shee ka bɛ to doli maa viɛnyela dindee nyela a siɣim binyela ka vihi a ni ti wuhi a ni siɣi luɣu sheli polo. Ka a chaŋ ti mali yɛli zali kali zuɣu ka kaai ti kpari ma bu piɛlli. Di zuɣu kpɛŋɔ ka yɛn zala ka labina so bɔhila bɔhigu zaŋ chaŋ ŋahili polo ka ti laba ti neei lala ŋahili maa zaŋ ti bilichi nima n yɛra saha shɛli kam Mawula mila o ni gari maa ni gari so ŋɔ Naawuni mi o.